Zona, bung khat. Amitaya fapa Zona hnenah Lalpa thu a lo thleng a, tho la, Ninavi khua khawpui ropui takah chu an kal la, a chung thu tlangaupui rawh, an chhuah sualna chu ka hmaah a lo thleng chho ta sia, tiin. Nimahsela Zona chu Lalpa hma a ta a, Tarsisah tlan bo turin a tho ta a. Tin, Joppa khua a kal chhukah, Tarsis pan tur lawng a hmu a, tichuan a kal man chu a pe a. Lalpa hma a ta chu Tarsis pan turte nena kal turin lawngah chuan a lut thla ta a. Nimahsela Lalpa chuan thli na tak mai tuifinriatah chuan a tleh tir a, tuifinriatah chuan thlipui nasa tak a tleh a. Tichuan lawng chu keh dawn ang maiin a awm ta a. Tin lawng mite chuan an hlav a, mahni Pathian an au theuh a. Lawng chu an tan a zan nan lawng chhunga bungrua te chu tuifinriatah chuan an paih chhuak ta a. Zona erawh chu lawng chhung ril berah a lo lut tawh a ni a, a mu a, a lo muhil der a. Chutichuan lawng hotu chu a hnenah a lo kal a. Aw nang muhil engti zia nge ni? Thola i Pathian ko rawh, Pathian chuan kan boral loh nan min ngaihtuah mah na a ti a. Tin, haw u, he thil tha lo kan chunga lo awm hi tu vang nge ni tih kan hria theih nan thu mi vawr ang u tiin an inbe hlawm a. Tichuan thu man vawra thum vawr chu zona chungah a tlu ta a, Tichuan a hnenah chuan, He thil tha lo kan chunga awm hi tu vang nge ni? Min hrilh rawh. Kan ngen a che. I hnathawih nge ni? Khawi atanga lo kal nge i ni? Khawi i rama mi nge i ni? Eng hnam mi nge i ni? an ti a. Ani chuan an hnenah, Hebrai mi ka ni a, tuifinriat leh khawmual siamtu Lalpa, van Pathian chu ka hlau a ni, a ti a. Tin mite chuan an hlau nasa ta em em a, a hnenah chuan, Hei le, enge i lo tih ni? an ti a. A hrilh tawh vangin mite chuan Lalpa hma a ta a tlan bo a ni tih an hre si a. Tichuan a hnenah chuan, Kan tan Tuifinriat hi a phone loh nan i chungah i nge kan tih ang? an ti a. Tuifinriat chu a phone nasa telh telh si a. Tin ani chuan an hnenah, Milaka ang ula, Tuifinriatah hian mi theh chhuak rawh u. Chutichuan Tuifinriat hi in tan a phone tawh lo vang. Keimah avangin inchungah he thlipui nasa tak hi a tleh a ni tih ka hre si, a ti a. Nimahsela mite chu an khawmual a kir turin an kar vak vak a, amaherawh chu an thei lo va. Tuifinriat la chu an chungah a phone nasa telh telh si a. Chuvang chuan Lalpa chuan a av a, Aw Lalpa, he mi nunna avang hian min ti boral suh la, mithiam thisen mawh kan chunga nghat lul lo turin kan ngen a che. Aw Lalpa, nangin i duh anga i tih a ni si a, an ti a. Chutih chuan John-a chu an la kang a, Tuifinriata chuan an theh chhuak ta a, tin Tuifinriat chu a phone phul bulh bulh a reh ta a. Tichuan mite chuan Lalpa chu nasa takin an hlau ta a, Lalpa hnenah chuan inthawina an hlan a, thute an tiam ta a. Tin, Lalpa chuan Jonah lem turin sangha lian tak a lo ruat tawh a. Chu sangha kaw chhungah chuan Jonah chu ni thum leh zan thum a awm a. Bung hnih. Tin, Jonah chu sangha kaw chhung atang chuan Lalpa Pathian hnenah a tawngtai a, heti hian a ti a. Ka hreawmna avangin Lalpa chu ka ko va, an in ni chhang a, Seoul kaw chhung atangin ka â va, nangin ka aw i hria a, thuk taka tuifenriat chhungrilah chuan nangin mi paih lut a, tui tam tak chu ka velin a awm a, i tui phone leh i tui inchhawk zawng zawng te chuan mi vur zel a, tin i mithmuh ata paih chhuah ka nia, nimahsela i biakin thianghlim lam ka hawi leh ang ka ti a, tui te chuan ka nunna chenin mi hual vela tui thuk chu ka velin a awm a, hnim te chuan ka lu a tuam vel a ni. Tlang bul tawp retah te chuan ka kal chhuk a, lei chuan kum khuh atan a kalh na te chuan mi kha a rkhum a, amaherawh chu nangin aw Lalpa ka Pathian, khuarkhurum ata chu ka nunna i la chhuak a ni, ka nunna ka kaw chhunga a chauh lai chuan Lalpa chu ka hre reng a, ka tawngtaina chu i biakin thianghlima i hnen a lo thleng a ni. Thil lawi lo dawt mai mai ngaihsak tu te chuan anmah ningil neihna chu an hawisan a ni. Keierawh chuan lawm thusawiina aw nen i hnena inthawina ka hlan anga thu ka tiam tawh chu ka hlen ang. Chhandamna chu Lalpa ta a ni, tiin. Tin Lalpa chuan Chhakhnga chu a bih a, Zona chu khawmuala a lo chhuak ta a. Bungthum. Tin Lalpa thu chu Zona hnena a lo thleng nawn leh a. Tho la, Nineveh khua kharopui takah chuan kal la, thu sawi tur ka tuk che hi va tlangaupui rawh, tiin. Tichuan Jonah chu a tho va, Lalpa thu ang chuan Nineveh khuaah a kal ta a. Nineveh chu khawpui ropui zet, a zal zawng ni thum kal a ni. Jonah chuan ni khat kal chin khawpui chhungah chuan a han lut tan phawt a. Tuna chin ni sawmlia, Nineveh hi tihboral a ni dawn e, tiin a au va. Nineveh mite chuan Pathian an ring ta a. Chaw nghei tur tiin an puang a, an zing a lian ber atanga te ber thlengin saipuan an sin ta a. Chung thu chu ni Navy khaw lal ber beng a lo thleng a, a lal thut phah atang chuan a tho va, a lal puan chu a hlip hla a, saipuan a sin a, vutah a thu ta a. Lal ber leh ami lian te thu pekin lal ber chuan ni Navy khaw chhungah thu a puangin a chhuah a, mihring emaw, ran emaw, bawng rual emaw, beram rual emaw te chuan engmah tem suh se, eiin, tui pawhin suh se, Mihring leh rante chuan Saipu an sin zawk sel a, nasa takin Pathian au rawh se. A ni, mite nin mahni kawng tha lo leh an kuta pawng nekna chu hawisan rawh se. Kan boral loh nan, Pathian chu kirin, rilru lam letin a thinrimna nasa tak atang chuan a lam let lovang tih tui nge hria? tiin. Tichuan Pathianin an thil tihte chu enin, an kawng tha lo chuan hawisan tih a hmu a, an hnena a sawi tawh tih a tum thil tha lo chu Pathian chuan a lam leta a ti ta lo a ni. Bungli, Amaherawh chu chu chuan Zona a ti lung ni lo ta em em a, a thinrim a, Lalpa hnenah chuan a tawngtai a, Aw Lalpa ka ngena che, hei hi kan rama ka la awm lai ka sawi kha a ni lovem ni? Hei vang hian Tarsis lamah ka tlan bo thua i nih kha. Nang zawng khawngaihngah thil tha lo la ka lam let thin i ni tih ka hria a ni. Chuvang chuan aw Lalpa, tunah ka nunna hi mi laksak turin ka ngen a che. Kei atan hian dam aiin thi a tha zawk sia, a ti a. Tin Lalpa chuan, I thinrim hi ti dik em ni? a ti a. Tichuan Jona chu khawpui a tah chu a kal chhuak a, khawpui chhak lampangah chuan a thu a, chutah chuan chawl buk a sa a, khawpui chunga thil lo thleng tur chu hmuh tumin a hnuai hlimah chuan a thut a ring a. Tin, Lalpa Pathian chuan um a lo ruat a, chu chu Jona chungah a zam tir a, a hliawmna ata chhan chhuak tura a lu zar hliahtu atan, Chutih chuan Jonah chu um avang chuan a lawm nasa em em a, amaherawh chu Pathianin a tu khawfing chah laiin sul rul a lo ruat a, chu chuan um chu a kher a, a lo vuai ta a. Tuin heti hi ni a, ni a lo chhuah chuan Pathianin khawchhak thlilum a lo ruat a. Tin ni chuan Jonah lu chu a em a, a thi dang a, a tan chuan thih a dil ta a, Kei tan hian dam aiin thih a tha zawk e, a ti a. Tin Pathian chuan Jonah hnenah, Um chungchang thu-ah i thinrim hi i ti dik em ni? a ti a. Ani chuan, Thih phah khawp hiala ka thinrim hi ka ti dik a ni, a ti a. Tin, Lalpa chuan, I rinpui loh, i chhan tir pawh a ni hek lo. Zan khat thil a lo awm a, zan khat thil a boral leh um hi i la i nat a. Nineveh khua khawpui ropui tak, a chhunga mi nuai khat leh sing hnih aia tam, an ding leh vei pawh thlir thei lo te leh ran rual tam tak awmna hi ka khawngaih lo vang em ni? a ti a.